Iwe mwana wakashora izvezvi ndiwo watanga mashura ose ari kuitika aya zviri munzeve wamakumbucha kushoko rabva kuwadzimu semakutomudawo
shamwari wamboona gango gango chine zvinyama kudai so ah, uya murume pavarume gango gango gango kudii mashei zvekuita vasikana hmm. ndiwo here
ah, mira midzi pamuri ipapo imi tere mwana wenyu pfugamai pfugamai apo makatojaira muri kuona misodzi iri kubuda apa unoswera wava kuninga navadzimu vako inini wimbai ndiri kufara kuti chisu tsvarakadenga dzemudunhu rino murume anotoenda takatarisaka kazabu kako chengetako rake wimba iri ndarigadzirandikumbira mutonge mune mweya wekubereka ndaikumbira munzwiro jaya iri tsitsi ndakuya kuzoita dambe nemi
zvino saka mati ndoitawo sei nhayo asikana ndabvawo kudunhu ramambo tozivepi Ndinovimbisa ukuroora ngoni. Hai mitibvirei ipo chiko chinosetsa imi. Sadoti shatirisa wanzwa. Kushata chii?
Wakashata kare.
uko tinokumbira urunyararo uko
gango mupe shamu dzake dzinokwana
apa paita disaster apa nhasi ndandabatwa ndatojaire zvakaoma sikana handiekamumba

nyaya yakashika yamwana chatonitemesa kana tsapu musoro wakanyarara daiso ndadzika uku daiso ndadzika uku ndainde kuno daiso uku ndainde kuno daiso hapana kana information kana one ah, hamana totange munhu akudanana negudo amana kana munhu akaenda kusango ngaangotaura kuti munhu anongotiza kumba kwavo chienda kumba kwavo ndinofanira kunyatsotsvaga benard ndinonyatsomubvunza nenyaya iyi like benard anogona kunge ane kainformation kari yusufuro anogona kunge ane tumalinks tushoma shoma zvimashamwariwo zvangu izvi zvakava zvandisiya ndega izvo zvinangoita kunge

bst bst akukona mwana wamwana ndakazogaya am very sorry pane chavika rafu kanda kuti understand apa uri friend yangu ondreview mune mumwe wedu but ganzi muzokuwandira yanaye maiziva
because apa ndine plan mwangu tinofunga kutsvaga graft ndione kukubatsira kunorora krish
baza rero wafunge mgiyo ona ona mama ndikugaa ndakaenda kumainga ah, zvinhu zvinogona kuita fine vanatenga zvangu dzimba nemota 9 pamota 9 dzochatenga dzangu 3 nili tomupa two kozi nela anochema chema munhu anochema anopiwa two handiti but ndiri bo
wapora hamuna zvekuita kana musina zvekuita pageti mabuda navo ndipapa rinongovhurika nekusaidi kuchete munongodzokera nekoko moenda tini kuda dzimwe nyaya dzimwe ah, neli hmm. chinzwa ka inini mwako hmm. andioda ndakati zvanizvo ah, uchidadza nedzungu shonzo nedzungu chichi ndakukurova so takaita idzo dzina yongeka Takatozogadzira zvimvuvo zvedu tichida kuya kuzokurova but haa takazoona kuti hazviite manje tine plan yatakazofunga manje taronga izvozvo kuti munhu iye anonzi benardo yaka ndiye ari kukonzeresa kuti iwe friend udusire kwakuda izvo saka ndiye munhu atofanira kutsvaga right ipapo uri right eh. ndonyaenda ndichifunga olalo benard ka ndotoshazonomona ku but ndiye the trouble cause ndiye the source yenyaya iyi ndikaona benard ka inini ka am sure am telling you mk wabata mashoko angu pepe ndichiti hanzi hanzi munhu arohwi love inosolvwa so
aiwa kana matouya nenyaya iyi manje takurirana manje bcause ndonyaya nditofunga nguva dzese nyatsofunga kuti ika idzi handi munoziva kuti vakuru vanoti rume rimwe harikombe churu

tikaenda tikanosvika padhini pana chris chepchepo tirwa direct to kuna vabereki vake ah. bcause vamwana unogona achitomukwata ah, baba ndokupinda mugame park mune shumba izvozvo zvakuda kuita padhini pevana hapasviko already mai vacho vatori nebp nababa vacho vatori nebp kutsvaga mwana wombwa svika futi uchimutsvaga unoti unoti uri chii ukasvika kuwa Uyu kujeni kwacho. Mara tofana ngotora tumwe tuma risk izo. No. Mm.
Shons. I was thinking nearly sometimes here. This time I got right.
Ukasvika padhini pacho uye anotonge ane moyo wechikadzi uyu. Kono mari kupi kana mbomona vazandasvika panapo. iye ari kupi noma ndangondinomadakuiswa wifi ziswakoyanopindwa newifi ah, wifi inoda munhu akaifita manje vana noma yanokaita kana kadungura ndova magedeni
Then I was thinking, I was

But me Leo tukapaniwa.
Amana wakudii chiko futa? Tukapana. What?
Wena. Kuenda kupi kuiko ndozvaundidedzere na mano. Ko kutsenga unge munhu ari kuwacha akomana. Ah, mind your own business. Zvokupinda mudumu mako. Pinda mudumu mangu kuita seiko. Chitaura nyaya kurude. Kana ufuna nyaya chimuziva ndipa. Nyaya nini iwe? Nyaya. Nyaya yako.

ndambokutaurira uye munhu wake munhu wake musi uya wakamira padhoa paita saona uona chino kuita se nandizve miedzo niyo kuita zvekutamba neni ndokukanganwa ndokuudza haitomboisi miedzo shani nditozvo zvikuoneka kufunzira step yemunhu ane heartbreak atisi kuiona
ndikutoiona step yako mnhukutoiona hati breki nyange ukaita sei nyange zvawakaudzwa nyange ndiena wakakuudza dzokera kune vanhu vako ka unoudza kuti neli ka haasi kuzomira kuita zvaari kuita unzi ende krishi ka akamitiswa nyange akaita sei handiti ka ndichatoziisa maefforts ekuti ndimuwane ukuona chi sha wakadzidza uri munhu anofunga iwe unokadii waka one child operate endawo uchiita zvekupuswa iwe. zvekudzidza kwangu zvine basa riwe ayewa unofanira kufunga semunhu akadzidza Ah, ore- Nyama, ore- unotisekesa nenyika. Eh, ndakadzidza ka iwe Eh. kutya usekwa nenyika ka Eh. iwe uda kuzvita lecture pandiri andi manje kana iri nhau yakrichi ka ini nditori illiterate andi handitombogone kana kunyora kana kuverenga kana kunzwa lecture akaita seyenya handinzwa zvawakaudzwa ka ndizvozvo kana zvakanzi krishi wacho ari kuya panapa inini ndini ndichauya naye panapa wanzwa ende iwo ndiwe unongori tete wacho ende achatogara pano unoona izvezvi ndatobuda ndo zvandiri kutofambira nyaya dzekutoti awanikwe wanzwa manje andimbode kukunyebera sati watosvika unomutsvaga krifi wako ee ndikusaniti wawaudza mama nadhedi hapasi pamother teresa pana hapagari mwana asiri wepano rova pasi but uzvizive munogara kunze kwegedi une kakutonga tonga kaunoda kundiita panapa ndinototonga Sara uchida kuti pedu panapa yangu- Sara uchida kuti yangu- kukuona iri papa pawaisiya iri naiveduwe unoda kutouya nemwanasiri wepanapa makambozviona kupi izvozvo shuwa kutoda kutotora rudhende rwamambo mumastritsi umu kuya naro panapa unoziva kuvakaimba iwo gara unze kwegedhe nokuti shuwako
Eh, mai Bernard madi. So so ko ndichiri ndakamira. Asi warasika. Wakutosvika. Ah, kasika shamari, kasika shamari. Pane kanyaya kati rebe rebe, kasika timbo tibwe bwe, timbo bwe bwe mchana. Kawan. Ah, ndakatogara uchingopinda pa gate unotondoona so panogochwa gochwa. Unotondoona eh. sharp iripo baby sorry ndakuti baby all right come mm mm say say say say say ah bobo pakachena kutana zvese ndete makaona mcheno kudezo mwana ah ita basi zvokufaya kwa mwana ah kana murungozi bura itanzania ka hanzi tanzania kana mabhera ndanda kufunga mutora asika kana ndanda sonotenga madrink ndichimirira ndamboisa kanyama kapa meno tikanoibva here musati ma

zvechihure hure ha pamwe ndizvongoitisana kazvi handimi makasiyana makatiza murume ah ndingagarire marara iwayo kana ndinoba mukuru zvinoita izvozvo zvakoma aiwa nequality yenyu haizoite kugarira marara ayo hano chinzwa unzwe you deserve something better sure. chinzwa unzwe bamukuru vaye vatanga ah zvakaoma apa tichokwadi ka tikutaura kuti nyaya yapenati ka Mm, ndakangonzwa hangu kuti iko zvino zvaakudanana nekanzvadzi kaneli Lily kana uchimuziva wamaitaura uyeyo kuti asangana nemi achikuudza yei kuti murume wenyu aradanana nemusikana wangu chichi vanga makambo ah, akandiudza nyaya yacho kamkomana kadiki kaikaasangana komuroikako hanzvadzi yacho manje ndoyakudanana naye aizve asi akarongera kuti baba alisha hanzvadzi yake anzi ada kufikisa ada kufikisa benard saka udane hanzvadzi yabenard Dana njani ya Neri. Ada kufikisa Neri penalty. Ndi ndapererwa mfunge ko baba Lisha vatso ne mweya wechi. Ah madhara madhara vanenge vachi drafta drafta kaza. Vanenge vachi drafta drafta. Hakuna eh, munhu akadaro. Ari kumova fast.
Imimi ndimi muri kutongoinitira zvinhu. Opportunity iripo. Opportunity ipi bamukure mutara ah, nezvayo. Yamakagara nayo. Hey, chinzwa unzwe manje hanzi opportunity. saka kana kuti opportunity muri kuti inaiba munoti mwaranga kutorere murume wokunzira yemurume wombere zvimwe zvinhu mutoita action saka action yamutaura ino yamudo nditi ah, iyoyi kadaro muri mwana mudiki ndoda kutoudzwa zvosvika taku ah, saka musi kutonyara naiba mkaiwa ngatichimhanyei apa maire inini chino ngatichimhanyei Ini zvemashoya shoya chazvo I'm better than Bernard. Ah. Bernard uya uya shamwari yangu zvayo but eh, panyaya dzemujolo apa mm. munogara makachema na Bernard honestly speaking. Saka imamna mukadzi here ko rinye makapfeka indei? Mukadzi? iwe ndechemucheno ichi ndechemucheno chandi chamukadzini foni rekana 12 o'clock am ndikudaira foni saka inobva yaiswa pachibvuno chemunari merid merid apa kana yana mwana oh. eh, hamusati makuziva ka zve vanhu vakachata ka tichatokuchatisa ka tokupfekedza chatichadinga ndakutokuisaaaiwa chiregerei kudaro ndazvinzwa saka toita seya mwana please ndipe mukana shamari izvo zviri ngosera vakanga uchema uri mumba izvozvi uku benard achinyanganya nenyika achinakirwa nemjolo
tarisai foni yangu ndakapedza kutaura nerini long back andichataura nerini

so I need, I need someone honestly speaking I need someone you know unongochidawo munhu kutaura naye pafoni how are you this and that and for me kuti ndingonhonga anyone from the street wausingazive macharacters ake its so difficult
ndomaziva shamari tane nguva tichizivana kubva uchiri nabenard kusvika masiya nabenard just give me a chance then you see i'm going to prove myself ah, inini handisi kunyatsoziva bamkuru but you seem like a nice I am, I am.
Ah, wonderful. Yaitero ukuya sha. Just thank you for giving me a chance, you know. Ukuya chance chiko. 5 minutes. Ndanda tisano badira ukuya. Tumbo celebrate aka. Tichidya ka huku, kuchora ma drinks nendo zona kudropa.

Dai ndopanogara Nelly re vana. Kwemimi ndimani? Inini ndiri friend yake. Friend ya Nelly? Mm. Nini atabira musikana. Watichii? Nila atambe newasikana. Aiwa izvo zvakaita aripo here kana kuti hapo Nilocho? Hapo. Oh, right. Kana zvoyo muzotongo chitagwa nani. Harisiri ro basa rangu riro kuswera ndichikufudzira inini. Soniri wane dzoka. I wish Krishna yanga ari panapa taidhila nawo.
so i'm happy i don't know unasi ndorara shamwari cheers to our new relationship cheers to us wow so are you going to tell my husband my ex husband no no no i, I think i need to delete his number shamwari Because mm, mm, mm, shamari. Ah, munhu aitotambisa munhu shamari. Kana madeleter number, madeleter friendship here? Ah, shaiyo sha munhu ari kuti akakusiya apa kuda anenge musikana apa akamitira ngo musikana sha ufriendship wacho hauzobudi shamari no after all handizodi number yako tirambe iri mufoni mangu yake irambe iri mufoni mangu ndikaiona zvizobude musha yako ndo yakutofanira kutonyorwa tii

handizoite zvinhu zvinozokurwadza you know handidi kurwadzisa i know kuti wakabuda mumarriage yanga isiri healthy to you now you, know, you need to, to focus with me i need to know what you expect from me as your boyfriend well, the yeah. rest you know as time goes on i can't tell you about myself just in a day handiti apa ndaifanira kungoziva kuti unofarira uri munhu anofarira chii do you love going out oh, yes, do you I love, do love going out. driving around what do you like you know that kind of stuff oh, okay yeah ndifarira going out maybe yeah. okay okay mm -hmm.
for drink ups sometimes but not always saka kumisha unomboenda here kumusha because ndoda kuzomboenda kani wekumusha

Tunotambwa mabhuzi yako uchimboitawo ka life kekumusha zve weekend ya. Aiwa zvinobvunza.
Apenyu padhuze nekwangu ndokurefu. Kwako ndekupi?
Ndobva ku Karoi, Kariba Road kunyamakati. Maiwe kukaroi uko. Manje kuna varoi here? Ku village kunotonzi ku village 27. Akuna varoi.
Akuna varoi.
Ah, iwe unobva kwa Chiota. Iwe wakuti kwangu kune varoi nokuti unobva kwa Chiota because nokuti uri so hot saka unobva kwa Chiota. Chinzwa manje abamkuru. Eh.
Saka totwe kumuzarabani kune mabani here?

kutya kureva kana kunaka kwakaita kutya kuti varoi vanobva varara vakazara pamba pedu ah, ndibvirei kuno vakanaka bamukuru musandiwanzirera
ndakuwanzira here atombokuwanzira shava ndinadaro ah, kuya kwashamwari usacheuka andingoramba wagara zvakaita zvo ari utsvage chivana paziva sekuti pano Zvandichaita ini mira ndibaye phone yangu ka ndicharekoda conversation yangu nayo ndozokupa unza kana uchifunga kuti ndikunyepera iwe ingo pretendela kuti hamuna zvanga tichaitandisa chibaba uri sei chibaba eh? Wadi. Chimumira kakunditi wadii ko. Depi.
Gara ka pasi nandisati wakamira naye. Antoona ndagara pasi. Gara pasi. Eh. Gara. Ndakudza ngori kunetsa kasi kunge mane zvokunetsa. Ndiri kugasa zvinhu kana. Kugasa chii chanisiri kuziya nini. Ah, saka ma movements angu yese kuti taura na Mailisha ndingabva ndakuudza. Ndatumana wapa ndakati yemugare pasi nditenge apa una munhu asiya drink. ndakuziva kuti chii chiri kunetsa but at least kana uri kugadzirisa ini ndakasvika ka panofanira kuratidza ka kuti uri kugadzirisa nezvangu vanofanira kucomplainandakutyadi pamwe achiri nekapain pamwe achiri nebitterness
mfesi we ndakambokubvunza mfesi wewe hauna zvauri kuitira mfesi ah. watanga wafuti nayo mama zvipo zvanenge ta pano chandikumbeta nditotira kutogadzirisa zvinhu zvako votoda kutondiblema futi pano kuti utonditi chibaba thank you chiiko nema saka tataura naye shamari ka munhu taura naye munhu shamari munhu ari kuti anogona kuzodzoka kumba kuzogara newe kumba but eh, for now anenge achitoda kutoti iwewe amboziva kuti wa- wachinja here maitiro ako emabhebhebhebhe awanga achiita aya akanzi wachinja here haasati akubhilivha kuti wachinja here manje aiwa baba ndozviri kunetsana saka ndachitomutipira kuti ha benard achinja benard amona bho chichichi ndotaura na every day ari kukuda something like that but mabhebhi uri kuisa mabhebhi akawanda because ari kuziva about krish tiyega wanoziva that ge ufe pregnant iwe uda kuzama kuti chiyaka Saka kuti uyo andaka mu ah uyo andaka mudza. Just said uyo andaka mudza uyo. Ayo usangobata bata kazvi.
Ayamwe.
Bana kuti ndati asha bantu togaza nyaya dzako mama. Ndosaka chizokusiya iwo. Chiwo. Apa tanobvuma manje ah, anobvuma pevera kutobvuma serious. Iwo make sure togaza zvako kuti nati. Please ya. Kumba wagadzira but your face yako ndisikukutrust.
Tuzvagara iri face yangu. Chiwo nayo.

icho tiri kugadzira shamari mai manje unenge wakutora wakutowatirwa kana ugara wagadzira musoro ugero zvakanana madam ari kuuya shat apa paita disaster apa nhasi ndabatwa at least ndarekoda mameseji maaudio e ndoratidza chibhebhi changu icha ah, pese achaluma pazvito apa ndindotoluma cheda bhebhi rato rangu Artonaka nebhodhoro chero.
saka mukoma nyaya yandatsanangura ndozvozvo zvakaitika kuti mwana anongonzi ashaikwa pamba panapa mai vacho votorana neshamwari dzavo hameno ndanani vavakaenda navo kuri kunzi mwana akatizira anga ane nhumbu votorana voenda inini satete hapana chati kuziva munin'ina wako hana chari kuziva sikana handichaziva kuti zvinhu zvacho wari kumbozvifambisawo sei panapa ndonyaya ndachiti timbonyatsoonesana kuti zviri kufamba sei pamba panapa hezvoka mauya nemashoko anobata mwoyo maita henyu atete nekundizivisa zvinhu zvakawanzika zvindanga ndisingaziva naye vanangu ndakatadza here pakuurayira kwandakakutemesa inga ndakakukudzai ndikakuendesai kuchikoro ndikakukotorai ndikaenda nemukereke inga maidzidza wani i took you to the iyf youth programs tichiti munodzidza you asked for everything from me as your father i provided kose vanhu vese makuona kunge inini ndindine mhosva krish ndiye akamitiswa kwete inini andimuri kuona kunge ini ndiri pano wani Mukuona zvose.
Hapana vana venyu havana kana hunhu. Vese vakatongofanana handizive kuti zviri kumbofamba sei pamba panapa. Kana amai vacho chaivo chaivo ava havagoni kudzisa vana zvinhu chaizvo chaizvo. Imi muri munhu wamufundisa asi ndiri kutoona kunge munotodzikisirwa naamai vavava. Zvinombofamba sei chaizvo? Vanhu pano pava panoitwa mahumbwe chaivo chaivo ukasvika pana humoreswe ukasvika pana hubikirwa natizvo chambosvika mangondiona ndichingosvika kudai mambonana bhuku wakanabvura yekumwa chaivo ndozvavanoita vanhu vari pano asi chimbori chii chaizvo unenge mavinga tii here tete
atete madziona nyaya dziri pano ndo nyaya dzandaigara ndichikuudzai paya ndichiti munofanira kuti mumbouye mugare pasi nevazukuru vavo iwe neunhu wako wauda kutirakidza pano unomboziva kuti ava ndiatete vako here iyi ndiyo hanzvadzi yangu chaiye Ndoo wandinototi tsika nditsike naye. Manje munhu wada kutirakidza hakuna kwaunoenda. Unomboziva inonzi stress? Ah. Ucharangarira here? Mm. Naiwe. Uchindiudza kuti ah ndozaweko kwamazuva ano. Ndisanyanye kushungurudza vana nekuti ndozaweko mazuva ano. Saka ndezvipi manje izvi? chindiudza kana nemukadzi wangu ndezvipi manje izvi ndagara ndichizviona vakangwarisa mai ava vanokutonga ibhudhi taimbonyarira pai pati achiri vana vadiki ka chingokutyaiwo chingoti muri vanhu vakuru but ha izvi zvazonyanya muri kudhairirwa pamba panapa imi panombotora action ezvino munofambira kupi kana ndimi haiwa tora action amai angu vaonekwe zvekuitwa navavo mwana asina kudzoka panapa iwe mukadzi iwe waoda kufarisa pamusha pano Chimboriudza umbori chiko pamusha pano. Ndagara ndazviona kuti kuda kunyanya kukura kukura musoro. Ah, daddy musadaro mama imi. Iwe iwe iwe nyarara nyarara. Buda mu buda mu buda mu. Get out. Atete, mwana wangu anofanira kurara apinda mumba mangu nomuno munhasi. Akasapinda mumba muno muno munhasi, iye ari kubuda muno nevana vake. Anotopa buda chete.
Tishkel. Svikai mzukuru. Makadii msakwa? Tiri kumakariko mzukuru. Tiri po.
Eupa ndira kurasika ndadaire kuti kondo pana gramusikana unonzi Grish. Hongo.
Ndiri shamwari yake nachikumburuka kumuona. Eh, kuri sei kwamabva?
Kwatabva kutsvene hameno pana papari sei. Aiwa patsvene.
Ndotenda.
Yeah.
Krishi mumba umo. Krishi we. Sekuru.
Buda panze shamwari yako yakushanyira. Changopindura nyemba ndouya. Uchikasika.

asi handisisiri friend yako eh, usadaro neapa everyone is looking for you unomboziva ah, saka ndokukugara kuno kune iwe eh, ndiko apa kunoita kukange kunotyisa neiwe ndatojaire zvakaoma masikana hande kamumba kuri bo handizoda zvekugarisa Pinda uko munopika mabags ako ndikudzokera newe nhasi. Iwe ungagare kuno kunotyiswa wakadai so o. Sho uchisiya magetsi. Kune magetsi kunoko. Kona. Iwe weka be serious. Enda utonoudza sekuru wako uchibva watopika mabags ako ndikutodzokera newe nhasi. Zvikwanda bva kure iwe. Ndaspenda mari yakawanda kuya kunoko. Sho izvi zvinhu ndatoneta nekugara mubhazi. aiwa be serious ende unopika mapepa kundifonera kwawakateta nezuro ndakavhunduka unomboziva bcause everyone akutofunga kuti pamwe wakafa kune bhodhi yakatumbonoka yemunhu anga akafa then ndobva tatumbonotarisa ndokuona kuti hausiriwe ndakatovhunduka zvekuti izvezvi hapana kana wandaudza kuti ndauya kunoku even ana moms kumba havasi kana mbotozviziva ndangototsvaga mari kwakutopinda murodhi kwakuuya izvezvi ndakatokwereta foni asikana ndikati ndikuudze zviri kuno ndizvozvi zvauri kuona izvi wakashinga zva kwaivo sekuru vakava ndisekuru verudzii naiwe asi yamai asi yamai kure kani vatadza kuudza chero ana mhoms kuti ndokwauri kunoko nyaya isinyaya kutamba nayo inyaya hombe vanonzwisisa sekuru zvawaitadza kuudza chero mai vako uye uzoudza sekuru inda wakava trust trusta munhu wechirume this century iwewe ka chazviri serious handiti